Miya nonro mar dhood jokanogi. Noni en ng'a?
No. Mm. No en ng'ama nochak no. Mm. To no kanochake no kane wa gik ma ma koro wa loka. Mm. Wa piny Misiri kucho. Mm. Waluoro kama. Mm. Eh, waluoro nyaka piny Sudan. Mm. Koro wabiro donjo bomo wabedo gi jo jo Uganda. Mm. Koro wawe jo Uganda. Dong kocha. Dong ka waduogo Tororo. Mm. Eh? Mm. To kwa donjo Tororo ka. Mm. Tororo ka ema koro kano oting'ore. Mm. Gi joge. Bire got Ramogi. Kano kobiro ka. Eh. Magi se a Minyonge. Mm. Minyonge ye. Mm -hmm. Minyonge cha Kilisungu. Kilisungu.
Ya Minyonge. Kidhi Dunga. Mm. Dunga ing'eyo? Eh, Dunga man Kisumu gani?
Man Kisumu. Mm.
Mano koro nobet. Mm. Eh? Mm. Nokoro kelo Kisumu. Giluongo ni ogony. Hmm. Ogony en ema okelo nyahera. Giluongo ni jok ogada. Hmm. Seme.
Nikal.
Nikal oa seme oting'o gi. Hmm. Asembo. Iwinjo gi maler. Awinjo jaduong'. Asembo luwore kod kod uyoma. Mm. Sakwa luwore gi imbo. Mm. Kano dar ting'ore gi karachuonyo dhi. Ting'ore gi rachonyo gidhi ma loka. Gidhi.
Mm. Ka gisedhi. Mm. Giling'. Nam nitie. Gilego mm. rech. Mm. Eh? Mm. Agonda. Agonda ne wuduno machogo. Ka koro nyakwara ni chogo. Mm. To nonwang' ka koro karachuonyo koro otamo ng'o. Otamo no ok neg rech. Mm. Iwinjo? Awinji. Kae to agonda wachi, ah, ka utamowa, mm. ujoko mieri. Mm. Ko koro tamri koro iko joki koro ma wa- ma kano recha maya. Mm. Eh? Joko mieri gi ma recha maya. Mm. Gi ma kano recha maya. Oh, agondo go koko.
Mm. Wuoyi matin ni. Kagondo go koko wi matin ni agoga e dar. Gi Mm. jogi. Mm. Wadhi munyonge. Minyonge cha ni sondo cha. Ye kara chuonyo gi dhigo od minyonge. Oh, koro gidhi gi were gi rachuonyo gini. Eh, koro gidhi sondo. Gidhi sondo.
Ah, sondo gi bedo. Sondo gi bedo. Mm. Sondo gi bedo no wacho ni a ah, a ah, koyo e omonda. Koyo ngich kocha. Nego na mon.
Mm. Adar. Mm. Eh? Mm. Ukoni ipenje ni to midani omine gimoko niweyo. Ne omine ga mana weku. Mm. Na vera mugi. Amugi no wewa mang'eny. Mm. Eh. Maimbo no wewa kucho. Mm. Eh. Sakwa nitie kucho. Mm. Kamnara miwinjo miwa duongo ni kamnara. Kamnara.
En ema noduong' ei sa kwatuno, nodunyore morumo modong' achiel achiel achiel. Odong' matin adier piny ka. Mm. Mm. Ma enodar. Eh? Mm. Nodar ka Kisumo onge gimoro kanyo nikia taon. Ne en Papa Lenge? Dho nam tu, Dunga. Mm. Ema kama jaduong' ni odhi ogore gi moyo. Gi moyo. Mm. Eh. Mm. Mm. Kane obiro gi chiege achiel ni Nyagwal Achieng'. Nyagwal. Nyagwal Achieng'. Mm. Dhako manego rech. E, e, e joka Nyagwal mawinjo kano eh. kae. Mm.
Chino achiel kama. Mm. Mondo thote. Mm. Koro nyagwalni oting'o yawuote, oting'o lwa, Olwa, oting'o bo- bonyo, obo- bonyo, oting'o bura, oting'o kan obura, he, oting'o kola, oting'o kola, oting'o chogo, ochogo, oting'o bong'o, oting'o bong'o, oting'o mira, mira.
Ma, Ode- mago dhi auchiel.
oding'. Obiro ka, obiro yudo ka sidho nitie, ka sidho gi gin Kisii. Mhm. Mm. Joka Kitoto kuro kwa ndawa ka. Reru man tok chiga.
Eh. Yo chiga kocha. Eh. Mm.
Kitoto kuro kwa ndawa. Mm. Kitoto ni omako ka, momako chemel. Mm. Modonjo doka chu. Yes. Ana sidho. Mago Sido. Sido gi gin Sibo Sido gi gin ok gin dhood Joluo gin jo Kisii. Ne gin Kisii.
Ne gin Kisii.
Eh, ne Modak gin- e iye ka. Eh. Mm. Gin ema koro girwako no. Oh.
Koro gichalo joma orwako no e dalagi. Kamano. Okay. Gi nyi- orwako nyag- nyagwel gi nyithi gi yawuote gi te. Kitoto wuok e chama. Nyagwal. E nyagwal yes.
Kitoto wuok e chama. Mm. Jaduong' mar josido. Mm. Koro koni a a wan ok wanyal dok dhi Kisii. Mm. Wan wadong' gi Kano. Ma emomiyo ineno gi wan kodgi ka. Mm. To kendo ne gilowa. Ne githoth.
A ne gilowa kabisa. Kendo gode ne ni maggi. Mm. God Kakichoto. Mm. God Nyakungurum. Nyakungurum.
Mano mag god Kitoto. O but Chemelil kocha. Eh. Mm. Koro koro e Inok e dhoudi e dhoudi mane ikano ka. Gin adi to be ginyuomore? Auchiel gi ok nyuomre. Mhm. Masidho ni ema nyuomo. Jo Kisigi. Eh. eh to gi dhoot moro nie iwa kani kak mie. Kak mier.
Waswa.
Waswa.
Waswa no ing'e thurgi. Uh-huh. Eh? Uh-huh. Waswa ni dalau kacha kodera. Kodera loka. Loka karachuonyo. Loka, loka karachuonyo.
Mago waswa.
Mago waswa.
Kane odaro biro ka ema koro giloke nyingi gi kiswa wach. Toka tito, toka. Swa wach ema nokelo giluongi gin waswa. Eh, koro gin to joka no ka nyuomore kodgi. Ah, wanyuomogi.
Mm. Eh. Mm. Katolo. Kano katolo.
Katolo gin jo sakwa. Mago unyuomo? Wanyuomo. Oh, asewinjo kano katolo. Eh. Mm. Mago jo mwinyo. Tot katito, katito kocha. Eh.